kan thawk le keimah uh, hruainak in ti ko selaw kan palh lai lo cu leu hrawng cu mu uh, kan pu siat zong cu thei thlang le kha se ni ni hroi hna cun chak le he keimah nih ka hroi hna le nikum november i kan dop cang le atu tiang ah ani le ani le thlain kan tuak cun rhlali nak si cang Hlihnak si cang. Kan thazaang zong, kan naule zeimawzat zong an ba ngai. Keimah pumpak nge zong ah huhphehlaw i chim ning law ka ba pah ngai. Le dinhcan lo tein chunzan in ral an doh. Ral an doh ti tikah meithal puah lawng khi ral doh si lo. Ral an kai lo nak hnga ding caah a kham zong hi ral doh si timi te zong kha tuzing can a chim ka duh. Cun

Cutikah December ni kul ni riat kha Falam kha va lak i Falam peng sungah election tuah dingah an timmi si. Pakhatnak ah mu, cucu na ngai ye ya si. Nain Pathian nih a kan umpi le kan kham kho le nihin ni tiang an lut kho lo. Cu te zong cu a ngaitu kan mipi hna rak kan theihthiam piak lo ti ka duh. Aho nih kham si lo, kan bu te nih, kan nau le nih nunnak pakhat te neih in chiat lo bu in ti kan kham hna i nihin ni tiangah Falam an lut kho lo. Cucu an i timh biknak cu Surbung Airport kha va lak i siyi ya i mu pahnihnak ah Surbung Airport kha va lak i ma Surbung Airport ah khan ka va kal cang ka hmuh dih cang van long du point tlung khawh se Mu detail cu chim ti lai lo. Cu vanlawng kha ṭum te lai i maka khan ing thazaang in i chap chinchin te lai le mah in te sin in zeidah tuah lai timi cu theih si. Mu Falam peng uk dih lai. Cun cheukhat cu an zam lai ṭihmi nih Noksung noksung ah khua le ram zam tak a duh lomi nih khin ama tawl uknak tangah lut hau. cu a kal ning si. Pahnihnak ah, kanmah hika i lung i zei kan ti lai Chinlung security hman khi ṭha lem lo. Cu zong kha kan mipi nih nan theih a ṭha ka ti. Si ya in mu. Ṭha lem lo. Zeicahtiah atu a rak kaimi pawl hi tayin pakhat lawng si lo cu. A dihlak fon hi tayin hleihnih, hleikhat an si caw. Tayin hleikhat cu tayin pakhat ah khin a thlawm bik ah zakhat in hman tuak u law detail ka chim ti lai lo. Uh, khi cathiam cio nin si le nan mah te tuak in tuak ko law. Cucaah thongkhat leng se. Mm. Cucu thongkhat leng cu nihin ni tiang ah ah, kan kham mi te kha si ti zong kha ah, chimchi ka duh mi cu se. Cucaah Tutang atu tutiang cu kan kham khawh rih ko. Ve hmailei kong cu ahohmanh chim khawh si lo i Pathian ti dah lo cun. Cucaah cun atutan i kan, kan khat kho lo a si ahcun aa keimah hmuhnak ka tumtat khawhnak ahcun Falam peng lawng si lo, sak le Laitlang kan ti lai maw? Hakha in cung le vialte hi anmah nih khin sumo di an duh kawl holh in cun tunzang tiang, tidim tiang Mikha pehzul an tuah thluahmah lai le donghnak ah Thantlang tiang an let than lai. Cucu ral pawl i sii ah na ngai nge ya i an i tim bikmi su an i tim bikmi cu si ti kha uh, van chim ka duh. Le tuzing ah uniform kong ah tlang nan aupi mi hi ka theihthiam mo kan her tuk uniform long si rih lo kan ei kan din tiang nihin ni ah Zei kan ti lai, chun zan in it loin duty a ṭhumi hna kan naule hna a caan caan zun a caan caan ah zei kan ti lai uh, a chuji te zong khi din kan duh ve cu muk te zong e kan duh ve cu kuak te zong khi zuk kan duh ve cu ti a uniform lawng si lo kha vialte kha phaisa loin cu a chuak kho lo atu hi uh, a caan caan ah cun Zarkhat ah hin a chuhi pakhat te le muk pakhat te kan damh khawh. Kuak thukhat te kan pek khawh. A caan caan ah kan pek kho lo. Cucu nanmah bawm le uh, nanmah bawm du le du lo cungah ai hngat. Cucaah kan nau le kan rakap pawl i uh, zan khua i an duty i mit mu uh, mit ku cim lo i an tuaran innak zong hi kan mipi nih rak kan theih thiam piak ve law ti kha a nawl tein nawl kan duhmi hna si nu le pa nei ceu min si mu nu le pa nei ceu min si a nu le pa nih thihchian lomi fale ceu si le hai ruat ko law nanmah zong hi hai ti ko ning la tu ka tu zinga ka thu khomi fale no anei mi nan si men lai chu Cucu ralram ah raltuk a va kalh selaw, va thi ve selaw zeitluk dah nan lungfak hnga. Cuti te khan kan miphun i kan nong le an i pek mi te hi kan fale thi thluk in rak kan ruah piak lo ti zong chim chih ka duh. Ti. Cucaah cun nunnak ṭhat tinak lo cun vawlei cungah i pek cio cio hmanh ah a sang bikmi pekchanhnak si ti hi chim ka duh. Kan i peknak cu aa dang cio ko lai. Sinain nunnak thap in ram le miphun caah a pemi a pemi hna nunnak pakhat te a neihmi a pemi hna hi a sang bikmi peksannak si ti kha nolh ṭhan ka duhmi a si. Cucaah cun atu zongah kei hi cawn ni khat rak ka ra lai ka ti le tuah a ka awk cang. Le thinlung media he kan i tong lai i biaruahnak ah rak kan telpi hram ko tiah na kan nawl ruangah tu ka tangmi si. Tlawmpal ka thawh colh hau. Anmah sinah mu. Cu bantuk cu si. Cucaah ralrang a ummi lungretheihning mu aa fawimi thil si lo. Zeicatiah zeihmanh san kan tlai lonak cu tampi um ko lai nain keimah ka hruaimi si Cun kan pu le cheukhat nih hruaimi si hruaitu caah lungretheih ning ti a hmasa cun capawi zong he chim ning na kan nau len phan le ka pisto ka bemi zong hi tlak ti le thei hrawng hin tang chim du mi cu ka der ning matupi sidiat ka hoi le nih A ka pu, na mui cu zawng mui te na lo a ka ti. Le ti duhmi cu kan nau le pakhat an thi ah zeitluk dah kan lung rethei. Biuha kan suai i biuha kan palh sual ah zeitluk dah ka nau le an tuar an ing lai ti hi kan ruat. Songsong nih cun mu. Biuha kan palh sual ahcun ka nau le thiam le thi an, an tam tuk sual hnga maw timi lungretheihnak. Mm, Ne. mm, Pahnihnak ah byuha ning in kan kan ti kho lo set cun kan lungretheih ning. Tunai ka chimmi kan lut coma leo i kan kham kho tung lo set cun hoda maw si timi lungretheih ning. Sunzan in rol e tikah im bantuk in um a chum i makphek piatte he denmi makphek Asilole a thlum-al, chawhmuk te he a ei khomi, cu bantuk dirhmun te hna cu kan duh tuk ve ta. Nain kan nau le le keimah pumpak in zong kan nau le zong khi dappung ka zaih lo le si. Rawl fun tenak an pek. Mu. Savo te hi a can can hi cat hi te hi tia te lawng si hi savo. A can can na sa ka thak kho lo. Peham a kan toih. Mung in an ti le an ṭam kiomi phi cancan te dongli dong nga te cu het dakaw kan nau le rawl kan ei cu zitin da thazang cu cak he lai ti a cancan ah vok an thah ko kan theih tuk lai chung in chung mi a hang e ve he van din i mak phek liak zi thlup da thok hna ti tin a khuak ro Sansa cu keu i lung ngan pipi hi tio pipi hin khin lunghra nih lunghra tiang hi rakap pakhat nih ei ve kho hna selaw ti zong ka lung a chuak. Nai nihin ni tiang kha vialte kha kan ti kho lo. Rizang ah nan kan bawm du lo cu teh ti ning law a kan mawh chiat tuk hi nan ti hoi lai. Le hlawn in dah a kan bawm i zeti ruangah dah a bawm duh lo timi zong kha keini cu ka thei lo nain tu Chinlung media a thu phomi hi ka bia ngaimi vialte nih cu i fiang cikcek hna seh ti kha ka duh ngai. Cucu kan tuar kan innak bik cu se. Dang le va do le va kah cu um rih seh. Sa tum sa. Kan tuar kan innak mu. Cucaah cun tuzing caan na ka chim duhmi cu te le te lo kongah le byuha thiam le thiam lo kongah tam ka chim lai lo. Kan naule i an hack an baumi te hi cu ni nia dam tein pi phaisa kol khomi ramdang ah phanmi kan mipi hna nih zia nan zang fak ve lo maw? Si. Cu chim ka duh. Mu. Cucaah chim duhmi cu zeizei sponsor ngah nunnak a pekmi hna, hliam a tuarmi hna, kutke tlamtling lomi hna, ni nih a thar in serpiak kho si lo. Kan original minung sinak pe kan thlop cang cu ta. Phaisa in nok cok kho si lo khakha. Nunnak kha phaisa in cok kho si lo. Caw kho ning lo ni nia rakap hi Chin miphun Chin e-ralkap hi tinghra cawk ka duh. Kan Chinland kan uk khonak nga ding ca le ral kan khamh khonak ding ca cun cawk a nga si cu cawk ka duh. Cucu chim hau lo in thei dihmi kan si hna. Cucaah tinu mi cu tlam ka chim lai lo biahalnak tu nu le rak kan hal ko law atu zing i hika i aa biaruahnak a ṭhumi kan miphun hna, kan u, kan nau hna, kan pule hna fakpi in khua rak kan ruahpiak u law a hlei tein aa zei kan ti lai, aa bawmh khawh ding in bawmh khawh nak caah zong aa pek duhnak thinlung zong kha a thar in rak kan neih piak hram u law cuti chiah cun kan har kan satnak kan herh ve tu nai ka chim cangmi zarkhar voi khat tal cu muk pakhat te le chuyi kan timi pakhat tal cu kan nau le kan dangh khawh hna Cu tik cu an i lawm ve cu. Minung suinak a khalong si rih lo cu. Mm. Cheukhat cu zen ti maw kunya hang hmawm an duh ve cu. Kan Mm. pek kho maw e? Kan pek kho lo hi. Kun pawng e kan duh ti cu kun pawng kan cok piak kho maw? Kan cok kho lo. Kan budget um lo ti. Boa, budget chung cu a tel lo ti. Ninni a tam bik in ham bik ti ko si law ka ti khomi te cu rawl le meh cu va um hlah si law a lengleng kan ti khomi te cu kuak na pi thong cu hnu ah a chuji le muk te he si. Mah ca cun zarh khat a voi khat tal kuak thup khat le Cun kuak thu khat le napi thawng dawm khat le a chuyibu khat le muk pakhat tal cu pung hman kan naule pawl ral ṭumi pung hman tein cawm khawhnak ding caah cun nanmah hi biapi ko ti kha chim ka duh. Tuzing ka chimmi hi nanmah sin a ka tin piahmi hi sin elong sin elong ca rot hlah u. Atu ral domi vialte CNDF zong si ko selaw, CDF zong si ko selaw, CNA va si ko selaw mah kha anmah ka, ka dihlak ca tu hi uh, ka tin piahmi si mu. Ka lawm. Biahalnak tu ah caan kan nei than te lai.